Mela, nkomplu baktar mistiedni ma qabel sejn nfakkarkom biex titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk tagħmlulna like u share, importanti tagħmlu like hemm diversi rigali wkoll li se jkunu din jintrebħu propju illum għall-ħabta ta' sitta ta' filgħaxija, ġifieri ħabta ta' sitta ċċekkjaw l-inbox tagħkom ġewwa Facebook għaliex jista' jkun li tkunu rċivejtu min-naħa ta' Kalamita biex jgħidulkom liema rigal tkunu irbaħtu. Mela miegħi ingħaqad Kane Said mill-Fundazzjoni Logħob Responsabbli, kif aħna? Ninsab tajjeb, ninsab tajjeb. Insellimlek ħabib u nsellem lit-tim kollu wara din il-produzzjoni ta' Calamita. Grazzi ħafna. Mela, il-Fundazzjoni Logħob Responsabbli tinsab għaddejja bil-ħidma tagħha marbuta mal-proġett Hu Azzjoni kontra l-Vizzju tal-Logħob tal-azzar f'Malta. X'inhu l-għan tagħkom wara dan il-proġett? Iva, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli qiegħda ssaħħaħ il-funzjoni soċjali tagħha permezz ta' dan il-proġett, proġett ta' wieħed punt wieħed miljun ewro, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. X'inhu l-għan tagħna? L-għan tagħna huwa li nkomplu nxerrdu aktar tagħrif fost is-soċjetà hemm barra, tagħrif ibbażat fuq riċerka u, bl-istess mod, inkomplu nsaħħu l-appoġġ tagħna lil dawk kollha li jbatu mill-problemi tal-logħob tal-azzard. Nixtieq nippreċiża daqsxejn punt li dan huwa proġett ambizzjuż. għall-Fondazzjoni tagħna meta tqis il-limitazzjonijiet tar-riżorsi umani li tħaddan il-Fondazzjoni. Dan huwa proġett l-ewwel tax-xorta tiegħu fejn jidħol il-logħob tal-azzard u l-Fondazzjoni daħlet qatigħ għal u refgħet ir-responsabilità għal tali għal tali proġett. Mela, kif għad intemm ir-riċerka f'dan il-proġett? Huwa maqsum f'riċerka, taħriġ u għarfien. Tista' tgħidilna ftit aktar fuqhom dawn? Iva, l-ewwel parti tal-proġett biex niftiehmu kien relatat ma' riċerka. Riċerka li nbniet fuq perjodu bejn l-2018 u l-2019, fejn permezz ta' din ir-riċerka komplejna nixegħlu l-bozza fuq u nitfgħu il-lenti fuq il-vizzju tal-logħob tal-azzard f'Malta u anke fuq il-logħob tal-azzard per se, dak li bl-Ingliż insejħulu gambling. X'ħareġ x'ħareġ minn din ir-riċerka fuq fuq eżempju li l-maġġoranza ta' żgħażagħ tagħna jilagħbu logħob ta' divertiment li ma jinvolvix flus u dan jagħmluh għal inqas minn siegħa fil-ġimgħa. Punt ieħor interessanti li l-maġġoranza ta' dawk bejn dsatax u erbgħa u għoxrin sena missew għall-ewwel darba mal-logħob tal-azzard, mal-gambling. fejn nefqu inqas minn għaxar ewro fix-xahar. Punti oħrajn huma l-logħob ta' l-Lotterija Nazzjonali baqgħet prevalenti fis-soċjetà Maltija u aktar rapport f'aktar dettall jista' jista' jitniżżel minn fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Barra l-riċerka, qegħdin inħarrġu sezzjoni mill-popolazzjoni Maltija, dawk kollha li jaħdmu u jiffaċċjaw ta' kuljum, parti mill-professjoni tagħhom, il-persuni li jbatu minn dan il-vizzju. u b'hekk u b'hekk inkomplu nsaħħu l-ismigħ ta' din il-karba fis-soċjetà tagħna. Taħriġ li jvarja bejn psikologi, psikjatri, ħaddiema tal-Fondazzjoni, ħaddiema tal-FSWS. Nerġa' nirrimarka li dan huwa proġett ambizzjuż ħafna. Barra minn hekk se nkunu qegħdin inwessgħu l-għarfien permezz ta' kampanja ta' għarfien awareness campaign fis-soċjetà Maltija fil-jiem u fil-ġranet li ġejjin. Ma sibtu rispons minn dan it-taħriġ? Iva, sibna rispons tajjeb ħafna għat-taħriġ relatat ma' dan il-proġett. Dan huwa t-taħriġ huwa maqsum f'six slots fejn għandna 630 parteċipant u wieħed 151 sessjoni. Sa Jannar ta' din is-sena kienu ibbukkjaw 580 partiċipant. Jiġifieri iva, iva, sibna rispons tajjeb ħafna mill-pubbliku hemm barra. Mela, għaliex il-Fundazzjoni tħadd dan il-kunċett ta' logħob responsabbli? Għaliex meta nibda nisma' dil-kelma jien nibda ngħid, jiġifieri persuna jien naf li tilgħab b'għoxrin ewro fil-ġimgħa qisha inaċċettabbli għax hija responsabbli, imma li persuna jien naf tilgħab elf fil-ġimgħa, hemmhekk naħseb. Hekk hu. Il-Fondazzjoni dejjem issostni fuq dan il-kunċett tal-opresponsabbli. X'jiġifieri? Li persuna meta tkun qed tilgħab l-attività tal-gambling għandha timxi mal-limitu ta' kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Jekk persuna timxi ma' dak il-limitu f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment, jien dejjem nirrepeti, ma fiha xejn ħażin. Il-problemi jibdew jinqalgħu sfortunatament ftit ftit meta l-persuna tibda taqbeż ma' kull ġurnata li tgħaddi dawk il-linji tal-kontroll. Il-baġit tiegħi huwa differenti mill-baġit tiegħek, George. Il-ħin tiegħi huwa differenti mill-ħin tiegħek. Allura jiena nista' nqatta' ammont ta' ħin u ammont ta' flus fid-delizzju tiegħi. U inti bil-baġit u bil-limitazzjonijiet tal-ħin tiegħek tista' tqatta' wkoll u tieħu pjaċir ukoll bil-mod tiegħek. L-importanti li nimxu ma' dawk il-linji tal-kontroll. Kif jibdew jinqabżu dawk il-linji jista' jagħti l-każ li l-persuna tibda tidħol f'dak li nsejħulu kompulsività, fejn il-persuna tibda tpoġġi l-logħob first and foremost, l-ewwel ħaġa, qabel affarijiet aktar importanti bħall-familja, il-ħbieb, ix-xogħol, l-istudju, eċċetera Kemm jista' jkun inżommu daqsxejn ir-riegni u ma naslux sa dak il-punt. Kane, fl-aħħar nett, min iħoss li għandu din il-problema kif jista' jitlob l-għajnuna tagħkom? X'jista' jagħmel? Iva, il-Fondazzjoni tħaddan is-servizz tal-1777. Dan huwa helpline nazzjonali free of charge, persuna ma tħallas l-ebda flus u tinżamm l-anonimità u l-kunfidenzjalità assoluta. Barra mill-1777, il-Fondazzjoni tħaddan is-servizz taċ-chatline fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt, kif qed taraw fuq l-iscreens tagħkom bħalissa, fejn jekk persuna ma tkunx tħossha skomda li ssemma' leħinha, tista' permezz tal-chat titkellem mal-istaff professjonali tagħna. Grazzi ħafna Kane, grazzi lilek, it-tim kollu ta' din il-ħidma siewja li qegħdin tagħmlu għal poplu Malti u Għawdxi għax tajjeb li ngħidu li mhux miftuħ għal Maltin biss anke għal Għawdxin mhux hekk? Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna. Mela nkomplu bil-programm tagħna Kalamita wara dawn il-ftit mumenti ta' pubbliċità segwuhom u għamlu użu minn hemm dawk kollha li jkunu qegħdin jirriklamaw magħna. Bqgħu hemm.